Nĩngakena niĩ nĩngakena. Haleluya. Twagĩrĩire nĩ tondũ nĩ tũgakena twarĩkia gũtoria. Haleluya. Ĩni. Haleluya. Nĩ tũgakena twarĩkia gũtoria. Bwana asifiwe. Rũu nĩ rwĩmbo rwa ũmwe Wa iria nyinĩte, nĩ tondũ Ngai we nĩ atwĩrĩire gũtoorania, nĩ tondũ nĩ atwĩrĩire atĩ nĩ tũgũtooria. Na ithuĩ twarĩkia gũtooria hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ tũkahumbwo thũmbĩ. Hallelujah! Njĩtagwo MC Ndegwa wa Wang'ondu. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogoocwo na rĩroambarario, nĩ tondũ we nĩ mwĩhokeku, nĩ tondũ we nĩ wa kĩhooto, nĩ tondũ we nĩ wa matha maingĩ, na nĩkĩo tuoka kũmũcookeria ngaatho na tũmwambararie. Ndĩmwambararagia na njĩra ya kũhunjia kiugo gĩkĩ gĩake, na njĩra ya kũmũinĩra nyĩmbo ta rũu ũguo ndakũinĩra hau no rwakwa, na ingĩ nyingĩ. Ũngĩthiĩ channel yakwa ya YouTube, nĩ ũkuona nyĩmbo icio ciakwa ona mahunjio mangĩ maingĩ god bless you as you do that na wathiĩ kũu subscribe nĩgetha ũteithie ũcio ũngĩ kuona channel yakwa na ũhoro ũkinyĩre andũ aingĩ haleluya nĩ tondũ tũhetwo o ũguo tũhũ na ithuĩ tũheane o ũguo tũhũ may god bless you so much ndoka twĩcirie ũhoro wa rĩrĩ wa gũcokia ngatho Nĩ maũndũ maingĩ kwambararia Ngai na gũcokia ngatho, giving thanks unto our Lord, Bwana asifiwe, kũhe gũcokeria Ngai ngatho. Thĩinĩ wa Thaburi igana rĩa ĩmwe na ithatũ, Psalms 103, ngoro yakwa gatha Jehova, gwata kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa nĩkĩgathe rĩĩtwa rĩake. rĩamũre. Ngoro yaku akĩgathe Jehova, na ndũkanariganĩrwo nĩ wega o na ũmwe wa marĩa anagwĩkĩra. Arĩ we ũkuohagĩra waganu waku wothe, ndwari ciaku ciothe o nacio no we ũmũkũhonia, o we mũkũũri muoyo waku harĩ irima rĩa gĩkuũ, na no we mũgwĩki maũndũ ma ũtugi, o na ma matha maigũ, taarĩ thũmbĩ arakũigĩrĩra ya ũnene, Ningĩ nowe ũrĩa ũhũnagia kanua gaku hũnia wega, wĩthĩ waku ũgakĩana kaha ta wa nderi. Bwana asifiwe. Gũcokeria Ngai ngatho. Ĩ hihi wee-rĩ, nĩ rĩ wĩrĩga gũikara thĩ ũgatua itua rĩa gũcokeria Ngai ngatho? Hihi wee-rĩ, nĩ rĩ wĩrĩga Kwambararia Ngai na kũmwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ maya manini ũnjĩkĩire. Thĩinĩ wa nyĩmbo imwe ciakwa nĩ ndainire ngiuga atĩrĩrĩ, Ndigũthima wega waku na kĩrĩa itarĩ nakĩo, Ngũcokia ngatho Mwathani nĩ marĩa ũnjĩkĩire, Njĩrĩgĩrĩire na ngoro atĩ mũthenya ũmwe, Marĩa mothe ndanahoya atĩ no marĩhinga. Maũndũ macio manini. jehova agwĩkĩire rĩ wĩrute gũcokeria ngai ngatho nĩ ũndũ wamo bwana asifiwe tũririkane atĩrĩrĩ maandĩko ma ngai matwĩra atĩrĩrĩ tũtikanariganĩrwo nĩ kawega ona kamwe ngai anatwĩkĩra one nĩwe wo ũtuohagĩra mawaganu maitũ mothe Ah, ta ririkana maũndũ we waneka na ngai ndaigana gũkũrĩhia akwĩroreire oro ũguo na nĩ watugi mũingĩ mũno na tha nyingĩ ona nĩ akuoheire rĩrĩa wamũhoire we ũkuohagĩra mawaganu macio na mangĩ maingĩ atĩ mangĩmenywo nĩ andũ we ũngĩkorwo thĩna-inĩ no tondũ ngai nĩ wa tha nyingĩ agakũhitha o tha-inĩ ciake na thakame-inĩ ya jesu maandĩko ma ngai macoka mauga atĩrĩrĩ o we ũhonagia ndwari ciaku ta ririkana nĩ maita maigana wanarwara we ũkarwara na Ngai akagiria ũkue na ũgakoma thibitarĩ na ũkauma Ah, na gĩtanda kĩu wakomete kũrĩ angĩ makomete na matiakiumire nĩ kũinũka mainũkire na magĩkua haleluya nawe ndũrĩ wakoma thibitarĩ cokeria ngai ngatho tondũ kũrĩ andũ angĩ matũraga na ndawa mĩhuko mm, atĩ mwaka ũgathira ndũrĩ waigua hui kana hwa hĩndĩ ciothe ũikaraga eh, ũrĩ na health njega ũgeciria nĩ ũndũ wa ũrĩa ũrĩaga irio wega nĩ ũndũ wa ũrĩa ũĩ kwĩmenyerera nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩkĩraga burana hĩndĩ ya heho nĩ ũndũ aca maũndũ macio ti maku nĩ ngai ũkũmenyagĩra na arauga atĩrĩrĩ ndũkanariganwo nĩ wega wa mam- o- ona ũmwe wa marĩa anagwĩkĩra haleluya ũgacoka ũkarira- ũkaririkana atĩrĩrĩ andũ acio ndĩrakwĩra atĩ thaa mũgwanja yakinya nĩ kũnyua ndawa, thaa cigana ciakinya nĩ kũnyua ndawa, ũyũ monana na mĩkebe ya ndawa, angĩ inhaler nĩ tondũ matingĩhota kũhuhia mũhuhĩri ũrĩa wa kawaida, no nginya makorwo na support. Haleluya! Thaa ici kũrĩ andũ marĩ ICU na we ũikarĩte oro ũguo na Ngai nĩ ũragũteithia, ũikarĩte oro ũguo na ndũngĩcokeria Ngai ngatho. njũke harĩ irio ngai akũheaga kĩrĩa wamũhoya na no akũhete irio cia kũrĩa kana nĩ gĩtheri wĩnakĩo wenda nyama wĩnacio wenda kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũngĩenda ngai nĩ akũhete na nĩ ũrarĩa wega kũrĩ andũ mararogota irio kĩara-inĩ nawe nĩ ngai nĩ akũhete ona akorwo no thani ĩmwe ya irio rĩ cokeria ngai ngatho nĩ ũndũ wa thani ũyũ ũrarĩa kũrĩ andũ materĩga kũrĩa thani makaigua atĩ no arĩire kanyamũ kamwe kanini kanini na ti kwenda nĩ kwaga no we o kĩroko nĩwe waikara na mũgate na ndũma na ngwacĩ Hmm, kũrĩa ngĩrĩu thaa mũgwanja ningĩ nĩ matunda nĩ nĩ mĩcere nĩ yothe yothe yothe mĩthemba yothe hwainĩ ningĩ akawaharũrũkia na cabaci ona ngai to mwega ndũgĩthebea bwana asifiwe no nĩ kũrĩ atĩ mũndũ na ndangĩthebea araruta irio cia gũthebea No we rĩu rĩ, hĩndĩ ciothe ũikaraga ũhũnĩte na Ngai agagũteithia na ũgaikara na mwĩrĩ mwega no ndũcokagĩria Ngai ngatho. Kũrĩ andũ angĩ nao atĩ no marogotire kĩara-inĩ, kũrĩ andũ angĩ nao atĩ no mathire makĩhoyahoyaga nĩgetha mone gĩa kũrĩa, ta wĩyũrie ũngĩcokeria Ngai ngatho nakĩ? Hmm? Kũrĩ nguo wĩhumbĩte, Ngai, nguo icio ciothe nĩ Ngai ũkũhete. Na ndũgecirie nĩ ũndũ wa gũthũkũma mũno atĩ nĩ kĩyo gĩaku gĩgũteithĩtie kũgĩa na nguo. Aca, kũrĩ andũ me kĩyo na nĩ maremirwo nĩ kwĩbanga. Ona ndangĩmwona nĩ arĩ mbeca na ndahotaga kwĩbanga. Ngai agagũteithia nginya we kwĩbanga ũkagũra tũkuo twega. Cokeria Ngai ngatho. Ona kana ũrĩ nguo ĩmwe ya magarũrĩra, no andũ monaga ta ũrĩ nguo nyingĩ tondũ Ngai nĩ agũteithĩtie gũthera. Cokeria Ngai ngatho nĩ tũmaũndũ tũu tũnini. Haleluya! Kũrĩ andũ angĩ nao, Bwana asifiwe, atĩ

nĩgetha gathiĩ nako cati na noko ka mari na nako ga Tuesday we nawe rĩ nguo nyingĩ cia gũcenjania ona no ũikare nginya mweri ũtarĩ wahũra nguo cokeria Ngai ngatho we nawe wĩna ĩmwe rĩ cokeria Ngai ngatho mwĩrĩ waku ti mũrwaru haleluya nĩ kũrĩ andũ marĩ na nguo na matingĩhota gwĩkĩra nĩ ironda mwĩrĩ cokeria Ngai ngatho no mwamba tũmaũndũ tũu tũnini tũnini wĩna handũ ha gũikara onakorwo nĩ ha gũkombora kana nĩ haku wĩna handũ ũikarĩte na ndũraurĩrwo kũrĩ andũ matũraga mauragĩrwo day in day out, na andũ acio no maugaga Ngai nĩ mwĩhokeku na no maugaga nĩ mwega, na no mamwambararia wahota gũkora makĩhoya rekei tũcokerie Ngai ngatho, no wee ndũririkanaga gũcokeria Ngai ngatho. Cokeria Ngai ngatho nĩ tũmaũndũ tũu tũnini. Maũndũ marĩa mothe anagwĩkĩra marĩ manini kana me manene-rĩ, mũcokerie ngatho. Hallelujah. Daudi nake akĩandĩka thĩinĩ wa Thaburi, 1:16 akiuga atĩrĩrĩ, nĩkĩ ingĩthukĩra Jehova nakĩo nĩ ũndũ wa wega ũrĩa ananjĩkĩra? Nĩ kuoya nguoya gĩkombe kĩa ũhonokio nyambararie rĩtwa rĩake. Haleluya! O na rwĩmbo rũngĩ na no ndainire atĩrĩrĩ, ngũria nĩkĩ ingĩthukĩra mwathani nakĩo Ndũa mawega mothe marĩa njĩkĩire, nĩkuoya nguoya gĩkombe kĩa ũhonokio, nyambararie rĩtwa rĩake njuge nĩ wega, learn to thank God always, ugaga nĩ wega kũrĩ na ũru kana gũtarĩ na ũru, kũrĩ thĩna kana kũrĩ gĩkeno, mũcokerie ngatho tondũ wĩ muoyo. Kũrĩ andũ maringania na ngari na makua. We umagaraga na ũgacoka na ndũngĩririkana gũcokeria Ngai ngatho. Ona karũgendo kanini ga gũthiĩ Nairobi na gũcoka, ho- cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩwathiĩ na gũcoka. Ona gũthiĩ wĩra-inĩ na gũcoka, cokeria Ngai ngatho tondũ nĩumagarire na nĩwacoka. Hallelujah. O ta ũguo ndakwĩra atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ angĩ Nao matũũraga me na kĩeha hĩndĩ ciothe. Nĩ makuĩrĩirũo, marĩ na mĩrimũ, no wee Ngai nĩ akũhutanĩtie na maũndũ macio mothe. Ngai agakũmenyerera, na o na rĩrĩa mararĩ na kĩeha-rĩ, Ngai aroka arakĩnina. Kũrĩ matũũraga manyamaragio nĩ mĩkora, o na wee ndũrĩ mũkora, ndũrĩ watunywo nginya gathimu. Kũrĩ mũndũ ũgũraga thimũ ĩno, agĩthiĩ gũikaikara ningĩ nĩ atunyirwo. Na ti kuga atĩ nĩ ekĩte ũru, we nawe ti wega wĩkĩte Ngai. Ririkana tũmaũndũ tũu tũnini tũnini tũnini. Ciana ciaku ti nemi. Kũrĩ andũ angĩ matũraga na ciana nemi, na no macokagĩria Ngai ngatho. Ririkana gũcokeria Ngai ngatho mahinda me mothe. Nĩ tondũ we Ngai-rĩ, ndatwĩkagĩra maũndũ mega nĩ tondũ atĩ ithuĩ tũrĩ ega, nĩ tondũ we nĩ mwega. Haleluya! Tũmũcokagĩrie Ngai ngatho atwĩkĩire na atatwĩkĩire, we nĩ Ngai. Haleluya! Bwana asifiwe. Kũrĩ matũũraga mũtũũrĩre wa gũcokia ngatho, na ũngĩrora kĩrĩa maracokeria Ngai ngatho, me thĩ gũgũkĩra, no no maracokia ngatho. We wĩna maũndũ manini manini na manene wĩkĩirwo nĩ Ngai na ndũcokagia ngatho. Ndakũhoya mũrata waka kumanagia na ũmũthĩ, ririkana gũcokeria Ngai ngatho. Ririkana kũmwambararia tondũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ arokũrathima. Ndũkahane ta andũ a mangũ arĩa mahonirio nĩ, nĩ Jesu na marĩ ikũmi. O ũmwe wao nowe wacokire gũcokia ngatho akĩũria atĩ ithe ndiamuhonia mũrĩ ikũmi? Karĩ o ũmwe wacoka gũcokia ngatho. Mũrata wakwa, have a culture of giving thanks to God. menyera gũcokeria ngai ngatho hĩndĩ ciothe na ngai nĩ arĩonaga wĩrutĩri waku wa gũcokeria wa kũmũcokeria ngatho agakwambare na agakũhingĩria marĩa mangĩ ũkũhoete the condition is have a culture of giving thanks cokagĩria ngai ngatho mahinda me mothe wĩkĩirwo na ũtekĩirwo mwambararagie nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũnini ona marĩa manene rekei mwathani atũteithie tũtuĩke andũ a gũcokagia ngatho hĩndĩ ciothe. Nĩ ngwenda tũhoe nawe na nĩgetha Ngai agũteithie kũmũcokagĩria ngatho hĩndĩ ciothe. Haleluya! Rekei tũhoe. Ithe witũ nĩ twakwambararia, Ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku. Tũrathime Mwathani, ona tũgĩthiĩ na mbere na gũgũcokeria ngatho, ona gũkwambararia. Tũteithie kũririkana atĩ maũndũ maya ũtwĩkĩire tondũ we wĩ mwega, na ti tondũ ithuĩ tũrĩ ega. Ti mawega twĩkĩte gũkĩra andũ arĩa matarĩ na maũndũ maya twĩ namo, no we nĩ tha ciaku itũkinyĩrĩire ũgatũhingĩria. Mana twagũcokeria ngatho na twakwambararia, na kũrĩa twanariga nĩ gũcokeria ngatho, tuohere Ngai witũ. Tũteithie gũcokeria ngatho hingo ciothe, twaũtũhoya ũtwĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, ona rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru. Amen. God bless you so much. Na gwĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Tuonane mahinda mangĩ na ngũtigĩre ũthiĩ na mbere na rwĩmbo rũrũ na nĩgetha ugage wake- warĩkia gũtoria nĩ ũgakena. God bless you so much. Ngai agwĩke wega na akũmenyerere. Thank you.